Na má di dés fotu, so pamodi ki é katozi bu ta sta kome, bu ta vive kome anu interu? Bu ka ta pensa na bu fotu, ta vive kome anu interu? Nhos ta leba nha vida sima nhos ta krê, vive kome anu interu? Nhos ta mete mudjer, vive kome anu interu? Nhos ta mê zangadu, dja é onti dja ku. Ka N ensina N kexa. Aa si N sabia N ka faseba. Pamodi bu ka prunta-m antis di bu pui fotu? Mi kusa ki N ten aver ku bu tolisa? Fesibuki, Internet ka ta mata nhos. Nhos ta prifiri vivi so onti. So onti dia 14 kel utru dia nho ka ta vivi mas si tempu interu bu sta ku omi yo sabi omi ten mudjer yo sa ama omi ma ka di bo pa ke bo ku sa ta briga ka bu na facebook abo ranja ku omi na facebook e na facebook bom dia mano bom dia kiri nho skre vivi pa facebook pa kla ma nho teni omi ki yo sa ma nho sa teni omi Yo, onde ndi ta ser banco yo muitas coisas para um homem na mais de cinco Facebook na mais de cinco fotos com mulher não nga ta pui vingança que fosse nada para ninguém fazer para homem Ouvia ma Chico ta djora. Ai, é brincadeira, pan ka fazeba. Pan mo ka mata cabeça, Chico ka ta sabê. Mas tambê, onti, é ka era dia di mudjer ku kusa, no, onti era dia di diamante, di namorada.

Mulher makaku veio. Makaku bejo. Foto ntende. Kasado ku mulher. Pasa dintu kome. Mi ka nada ku mi.

Ka meste briga, ka meste konta mintira. Si bu ka kebe es anu, ki ta kebe otu anu. Ka meste difende algu. Bo omis ta meta di bo. Kel ki atxa sorti, el si sorti. Kel ki ka atxa, txupa dedu. I ka tudu omi ki na si pa ten mudjer, i ka tudu mudjer ki na si pa ten omi. Tu acha bu kusa kume, aproveita kume ben primeru, si bu ka acha pasensa omi ka ten.

Nhos dua ki kiri otu mudjeris. Kuzê ki N ten aver ku isu? Nerson, Mi N sta ta spera zangadu. Si ka ben, manhan bu ta obi. Kuzê ki bu ta obi? Nhos ta aranja kome ku más di 50 mudjer. Góu, N pensa ma ma ómi kria mi sima granderos ku ta pô na panela ki kada un ta panha un gran ta bai ta panha un bokada pa sai bai. Nau, i un ki ta kebe. Si sórti ka da na bo, ómi sima el un milhons. Si sorteiu ka da na bo, i bu prubléma. Kel ki atxa e si sórti.

Ou te gata tudo voto. Mozinho, si bo bu sta ku omi ki ten otu argen, ka mesti gera pamodi omi sta poku. Kel poku ki sta un regu metadi e panuleru. Ka nada ku mi. Nos kel ki sta ki tene e pa nhos kebe. Ma dia 14, omi, omi, e e ka sta ku dador ku ta dividi familia, kada un si un kilu nau. Omi e un so, e si bo bu deta ku e manhan ku ku pa bu dor. Omi txora. Mudjer, nhos ten ki ta pena? Nau. Anu interu e e da-m surpreza, e ka tradu ku mi. N ka ten pripu ku pa kuda ka tudu. Ka tudu sinplimenti un dia. Ami ta priukupa ku manhan, ki é nha anivesariu. Pa nan prende. Un monti di mudjer ki tinha fotu Amor é pa sénpri oji tene imaji su puru. Ami sugna krê bu pretu.

Mas nel. Nel ta ben fardu, oji na tava kapon di mininu. Tudu tempu eu manji eu lomba na kapiton tiu mata kabesa. E dia 14 dia ki sreu mundo outra vez. Não pensa que eu fico curou homem bico.

A mi ka sa preokupa ku dia di namoradu, o dia di mudjer, o dia di kel-li, o dia di kel-la. Mi sa preokupa ku nha trabadju ki ta tenta ser un mau trabadju. Pui un monti makaku be nhas odju. Mudjer ku omi tintu kasa, ku omi tintu kasa. Ka ta fase nada, ka ta papia, ka ta rebenta kunpanheru, ka ta nada, ka ta kel-li, ka ta kel-la. Ómi la kasa di otu mudjer, ómi nen na kasa ka sta. Pamodi kel-la ki é tristi própi. Pamodi ten ómi ki é fofokeru, ten ómi ki sô ta papia txeu. Ami kuzê ki N sta na kasa di amanti ô N sta na kasa di kuza pa N txoma ómi?

Kuzê ki u atxa ma N ka ta xinti ma kel-la ta faze-m? Mi ki da-m txumi, kel-la é, kel-la é si-u buru ki ta faze kes kuzas mal. Mi pa ki ku ata manda-m fotu mostra-l kasa di amanti? Kel-la gó, N intende munti kuza pa N fla-bu. Ten munti ómi ki buru. Bu sa, bu sta la na kasa, bu sta la ku amanti ta kume kuza, bu ten oji la na kasa. Pa ki ku ata txoma-m pa N fla-m ma bu sta brabu? Pamodi bu ka txoma-m pa N fla-m ben di N munda tanbê?

Onti N panha-l, oji N ta torna panha-l gosi na trabadju. Nana, nu bai, nana, nu bai 25. Kel simana li kel otu. Nana, nu bai, nana, nu bai pa ma kanta-m parabens. Manzinhu, nhos odja li, ho. É tristi. É maguadu pa bu faze kusa pa algen, pa algen fla ma bo bu ten maridu. Mas nunka ka bu faze kes paranóia la. É tristi pa bo. Bu ta tene algen déntu ku bo ki ka ta ruspeta-u, ka ta da-u nada, nen na kasa ka sta. Pa panha fotu antigu pa poi na Facebook pa algen fla nau el sta ku kel algen. Ki bo bu sabe. Ka bu faze nada pa ningen, mas ben ki se dane. Ki se dane. Ómi ka sta un, mudjer ka sta un. Nhos dexa di paranóia. Bu ta é mudjer. Mudjer, abo a ku ten omi ntu kasa, luta pa kel omi, si bu kre, si bu ka kre, ki si dani. Kusa ki ka ta falta na mundu é omi ku mudjer. Imajina, bo ku omi li ntu kasa, omi ka ta liga-u, ka ta nada. Pamodi dia 14 di fevereru, bu atrai tudu algen ta pô-u fotu. Ka bu vive pa pô-u fotu, ka bu vive pa algen fla ma bu sta brabu. Vive pa bo. Abo sta ma bu ta vive un merda di vida. Bu ta vive mérda di vida, un injuriadu, tristeza na bu rostu, pamodi é ka ta ozi bu ta panha fotu, kel mesmu fotu ku panu pasadu ku ta nda-puezan. Kontrola, nho dexa pa ka burgonha. Anhos un mudjer bunita, bazofa, trabadjadera, nho ta dexa omi ta subi da nho di un nho sistema azi. Bu é un sama omi, bu ka teni omi, nen na kasa ka sta, nen na kasa ka sta, dja panha fotu dja pui, nha maridu. Ki bo bu sta mo ka ten marido nhu ke bo u atxa ma kel la ma e un kusa u a ta fasi pa mundu fla mo tione a bo bu ten ki ta lutaba kel foto ku pui la kel tempu la u ta lutaba na anti txia dia 14 ku ta pruvetaba u ta kumeba u ta kumeba anu interu dia 14 u ta dexaba u ta dexa resto ba kumeba o ta ntende e kel la ki sta mal na nho mudjeris mo si oxi nka ben ku kuier mal na munti mudjeris e pa fasi pa fasi pa kel otu fla no ma omi di sel mo si omi ka di nho ninhun. Omi pa ken ki kre. Omi a nos omi pa ken ki nu gosta. Bu ta ntende? Ta pui fotu, bu ta obi un omi na fotu di más di sinku mudjer pamodi el ta fla, Nau, nau N ta pui pa dizaforu. Pa dizaforu? Kel-li é vergónha. Aba bu ta pui fotu ma ka bo ki ta kume. Bu ta pui fotu parski N fla ma bo é prama bu tene omi. Ki omi bu ka ta odja. Nhos kontrola mi si. Nhos ka bu faze nada pa ningen, N faze pa bo. Ka bu faze nada pa ningen. Beju, beju la di Santu Tomé. Uou! N tene fan la Santu Tomé gosi. Trabadju, ami, oji, ami trabadju ta kume, ami, ami ta kumesa namora gosi. Oji e ku batunera. Nos dos, N ta dia-l. Bam, bam, bam, bam, ti N trai koka. Ka N ta pasa pa martelu. Gosi, onti martelu fla-m riba kel dedu li. Bu ta, bu ta imajina un kusa. Ah, Nelson, bu kuei fotu di nha maridu ku otu omi, N ka ten nada aver. Má ken raja kes ómi mufinu zangadu, mi N ka ten nada fer. Ami tanbê é un di kes. Ami N pasa-l, N kume, N bebe, N subi kama, N deta, N labanta sénpri N bai trabadju. Mi stima tudu bê pa mi. Ala, manhan N ta txiga nha dia di aniversáriu. Nhos baza N fotu na Facebook i sima. Kenha ki ten fotu mi ku el na da beju pa pui na Facebook? Nhos pui tanbê. Nhos da-m parabéns. Gosi ami parse-m ma ka é poku mudjer pa fla ma el ten fotu di mi. Ten muita algen ki ta fla tumi koma ami, ami é spertu, ami n sabe, ami n sabe sabe. Ago imajina un kuza, ami ki da-m pena dimas é kes mudjeris, es ka pruveta tenpu interu, un anu interu, un anu interu ku omi di ntikos, es ka pruveta, es ten pruveta na pui frutu oji pa fala mi nau nau, dja i fila ku si omi, ki omi ka sta na kasa, ora ntende, dja i fila ku si maridu. E na na nãu e e te. Ka si, mozinhu. Bon dia, bon dia, bon trabadju. Obrigadu, Rui. Mozinhu, ami n ka ta fase nada pa ningen xinti agradadu. Mi n ta fase pa mi pa n xinti felis. O restu e restu. Nho ka sabe kila ku dise. Mozinhu, friega. Bu ta. Abo imajina, abo, abo, abo, abo tudu kes anu ki sta li, omi trata-u sô ma ratxa karia. Ago, komu pamodi i amiga sa ta fla-u, i amiga dja pu na Facebook. Mozinhu, Facebook é omi ki inventa. Anos é Dios ki pô-nu na mundu, nhos ka ta pensa kela na kabesa? Anos ka inventa nos, anos nu ben, nu ben di ser umanu. Nos ki inventa Facebook, nos ki inventa tudu kes pora la. Ka nhos dexa. Nelson Cristo é modi? Ka nhos dexa dia, dia 14. Omi ku mudjer nen ka sta dretu dintu di kasa. Omi di la kasa di amanti na otel ta kumi, ta bebi, ta da kobu sima txutxu. Ago, mudjer li na kasa ku mo dintu kaixinha, dja baza fotu na face. Ke fotu ke poi na pasadu, ku ranu pasadu, dja ton da pui. Dja ton da pui na Facebook pa fladu, Nau, e si maridu. Mo sinhu, ka nu fasi nada pa ningen xinti filis. Kau fasi. Bo sabe kes omi ka trabadja kre risibi. Bo ta intendi? Omi di la kasa di. E ami ki da-m grasa pake ami senpri ta kai na nha petu ma un dia sami ma ami ma N ta pâpia. Verdadi pa fla, ka sera pa ka pâpia no. Ami tanbe ke mudjer la, nho kuse ki mi N ten a ver go, dja ka konpu se kama go, ami pa mi onti N sta kansadu N deta sedu, ami N deta sedu pra ami N deta N korda 10 óra N labanta más di 100 mensaji sô di kin ki ta manda mensaji. Mensagem di kuzê? Mensagem di kuzê? Né so ka ta ben bu ta obi mata mata ma keli mata keli mentiroso au tranjo kome ki tem mudjer kuzê ka ta fasi la ku bo ami gosi nga ta ba trabalha pa nganha pon pa nkuin pa nbebi pa nvivi go di gosi pa pa frenti go ami ansama um monte di omi so txia kasa rebental.

Sta makaku vei ki ki amanti ja ja teni ku amigu lintu kata ku mi ta bin. Mosinhu sta un monti di kuza ki akontisi. Ami n ka ten nada ver mosinhu. Dia ki mudjer bu sta ku mudjer pamodi e 14 bu adi ta ku kalker omi pamodi pa vingansa senpri bu e na npresta. Ko fase nada pa ningen xinti felis Ko fase nada pa ninhun algen pa plase Nau ma fase pa bo Si tudu ke Deus da di alin Ya dja bu Ma fika N skese ma 25 N ka ten konta Ma fika N skese ma 25 Nha aniversário la Portugal La na Odivelas Nos trupa na rebenta Mudjer, Tudu kes ténpu dja ta obi ómi ta ter ku bo, tudu santu nhos ta kume, nhos ta vive trankilu. Géra ka da, si é ka pa oxi, nhos ka ta briga. Ami ten un simana nhos ka ta oja, trankilu. Ago, lógu oxi, na mei di simana, ki mudjer sa ta pidi ómi pa deta ku li, tudu manera ku sa mete mudjer dentu kasa. Bo ta ntende? Sa mete mudjer dentu kasa ku mininu, ku tudu kuza. Ki bo bai oja ki é ku se família la. Bu sai ta i sima i sta ku se família, ka sin?

Li nhos ten kuza fla Ami dia 14 pa mi sima tudu dia normal Mi n ben subi nha kama n deta N rabenta nha karni n subi kama n deta Mi n ka liga E lamanta-m ba trabalhu Gosi n ta namora gosi Nhos ta ntende? Ma mozinhu ki da-m grasa gó Onti un punta kel sta si Kazó-si Kre kaza ku finadu kre Kre kaza ku finadu Un oja nha kolega trabalhu na fotu la Fransa Karapidu Boka na boka. Mi na fla, Mosu, ami e tara ku nha maridu, nha mô e três fotu na nha maridu. El fla, Mi sta konfortável ku si mu fidju. El fla, Mi sta konfortável. El fla, El fla, Deitadu ku omi la na kasa. El fla, Jezus, N na fla si yanga. Dés óra el fla, el fla Nélson, mi odja fotu na Kauvetu, na Rabiju, na Fransa, na Rabiju, na mesmu país, na Rabiju, nu ta konsigi nu ta faze. El fla, oji ku el ka ta kume. El fla ki oji el ka ta kume. Mi fla, parse ma un monti ka pamodi ten trabadju. Pur inda nu almose la. Ka nu fase nada pa ningen xinti fili nau. Ka nu fase nada pa ningen, nu fase pa nos kabésa. Ami, nhos atxa ma si nhos ta linda ten ménbru si, ten gostu di bo di verdadi. ma pa N sai di, pa N sai, pa N perde trabadju, pa N ba di ta goa, pa mi, pa N perde trabadju, pa mi, pa mi N kumi pedra. Pitada ten ora, pitada ten ora, i na igu nu danzi ma pitada ten ora. Ai sabi sin, ma nu ta kumbina, ma na oji no. Un ta trabadja sabi, ku ta trabadja pé di kasa, li na kasa, kel li ta fala li na kasa. Madrainha bu fofokir. Mozinho, mi ta fla tudo alguém, ami ka tem nada a ver ku nhas homens se ranja dois ku três mulheres, mi ka tem nada a ver ku mulheres, mas mozinho, tem um x mulheres ki mi ta pensar ami era mulher ku letra grande, ki fal só merda, mi ka nada ku mi. Fason merda. Nhos odja kuzê ki mudjer faze. Kel-li é ómi ki fla, Minina ta namora ku si mos mal di sais anu. Es ta namora mos ten si algen, má es ta namora mos ta ten kuza trankilu. Minina ta afronta mos, mos fla-l ma el ka ta bai pamodi ma el ta trabadja. Ma el ta trabadja ka, má el ki ta leba karu ki ta karega algen di trabadju. Ma el ka pode. I falta trabadju, ma i pa i falta trabadju ma ten ki ta ser, ma i ten ki ta fla ku mosidiensia un simana antis. A kuma sin? Ka nhos konpara da ku fanadu ku trabadju, pamodi mudjeris ka ta kre sta ku omi malandru sen trabadju. Si bu ka ten dinheru, ningen ka ta sta ku bo no. Nhos obi kusa ki bon ki oi. Mosinhu friu bo. Mosinhu, nhos obi li. E fla mi na ta frontal di tudu manera. Bua ta ben bu ka ta ben pa bua ta ben bu ka ta ben mosinhu di li pa Holanda é lonji di li pa Fransa é lonji pa u sai di trabadju 6 ora pa u panha strada pa u atxiga 10 ora 11 ora pa u bai pa u ba munta ti 3 ora pa u munta 2 ora pa u torna kanba ben mosinhu argen sa ku sta ku un argen di verdadi nho ruspeta kunpanheru mo omi fronta ku minina E fla nes, Má sério, ma, mi N ka sta kuzê ki N faze eradu. Mi i N, nu ta sta djuntu tudu santu dia, nu ta sta djuntu tudu fin di sema, nu ta ter ku el, e ka ten faita di nada, tudu trankilu. El fla, Mi na i afronta-i di un tantu manera. El fla, Má N txiga pontu, mi na fla-l, Si bu ka ben ta deta ku amigu, mos ami N ta fla-u, pode deta ku nha amigu, ku nha pai, ku tudu. Pa mulher ku sta ku mudjer ki ya txega kes pontu la, Mon Sinhor, tudu santu dia avé u ta ten un mes argen omi ka ta odjau. Avé nho ta sta trankilu, bu ka fla un kapiton, N ka pidi a ki nhos kre sai, nho kre sai di na putaria. Nho sai klar ka nhos fla nta argen, bo sta ku dentu ku omi. Omi fla, Oia, ka ta da pa N bai pa N ta trabadja, nu ta marka fin di semana nta oia. Nau, bu ka ta ben treta ku amigu, senpri a treta ku se amigu. Ka be pamodi Dia ta manda fotu. Koma fla, kusi N ta fase? El fla, Ba, panha bu, blokia-l. Pega bu, blokia-l pa nunka más. Mudjer ka, mudjer di txeu. Bu sta ma un ómi ta vive más di sinku óra di distánsia di karu. Bu sta ma un ómi ta trabadja ta sai sais óra, través di dia 14. Dia 14, dia 14 é ka dia di pas nau, é ka dia di vida nau, é dia di putaria, é ka nada nau. El fla, N fla, Koma? El fla, N gosta dje, nun, nunka kontinha kel mina nau. Si un mudjer ki nhos sta djuntu tudu kes ténpu li, nhos sta djuntu más di ka, más di sais anu, nhos sta djuntu apénas dia 14, el fla, primeru dia 14, el fla, minina dja, minina dja sabe ma ka ta fila bai, pamodi dja sabe di bu trabadju, dja sabe di bu konvivénsia. Modi ku ta bai pa bu perde trabadju? Imajina, bu ka ta bai, imajina kantu algen ki ta perde trabadju un dia di trabadju. Bo ta intende? Algen ta ruspeta trabadju di algen, algen ta ruspeta kusa di algen. Nau, ma si ka ben ta anja ku se amigu, ben ta krê pa se, pa se amigu pa ka bai tanbê. Má, kómu ómi, es ka ten ki ka dja. Ka gosi go, nta kre be, peka txe kusa di ke jetu go, pa ton da volta go, pa ton da kre volta, ta kre volta ja, o makaku bey, makaku, mosi un monti makaku bey, nen djanta ka fasi pa guarda mudjer ka ki beni trabadju, detadu riba sufa grosu sima makaku, ka ta fajanta, ka ta ku mudjer restoranti, ka ta ku mudjer na nen ladu ninhun, inda ka be fla nta mo tama mudjer. Otu omi meste pisa grandi obu. Ma, mozi, na kes konversu di. Ten un monti konversa ki algen aves ta mandau. Ten un monti konversa ki aves algen ta mandau mensaji ki N ta atxa ma es ka ten kabesa pruntu. Poi bo djina un kusa, bo ku omi tudu kes tenpu nhos ta namora, través di dia 14, nhos kunbina pa sabru ki ka ta trabai. Través di, so pamodi omi dia 14 dia di namoradu dja, e ki dia dja ku ta bu ka tudu omi pudi ta kue pamodi ki dia su ka munta bu ta mori. Na sem bu ta mori bu ta mata kabesa mes. Inda bem ki nga ti ninguém ki ta ngasan kabesa. A mi gosta ni sim tem casa cabeça na frio na trabalho gosta ni sim que li que nha amante com nha coisa com tudo mulher aqui está come buta entender buta compreender e que ela que problema que ela que é para molho mas está tudo doido não a bom mulher está mal homem me cadê ele homem está com casado com sua família Mudjer dja invi... Pamodi omis tanbe, nhos ten ki ta para di konta mintira. Ami kes mintira la N ka ta konta nungen. Si nhos sta di pa N fla ma N ka ta dita ku algen, sima N ka ta bai, N ka sta ta konta mas. Purkê dja N lonbadu pô na piskos, dja N lonbadu pô na ndjarka, dja N dadu pankada, través di kes kuza li purta di mi. Ami N ka tradu mas. Gosi nha kuru pa N trabadja, sô trabadja ki dja ta.

Mi di ta lera, el fla, Nielson, deta mi so. El fla, ah, Nielson, kel sta ben ta txoma bo? Mi fla, não, não, não. Ami é ka fiquera de cansa, ami é ka cemitério, não. Mi fla, ka mi si txoma, mi ka sta, mi ka sta bu, mi ka sta bu kapital. Mi ka fla, nho mata, nha fisiku ka sta la bu kapital. Mi fla, mi ka meste. Ele fla, Nielson, não, não, é brincadeira, não é brincadeira, não, não. Então, eu fla, ka sa kanta omi ki eu fla. Nha ka fikéra diskansa. Nha ka sa ta buska kapiton, nha sanador. Nha sinan, mosa, N kunpra kel-li, N kunpra kel-la, N kunpra kel-li, N kunpra kel-la. El fla, Ué, ma ki N sta bo, uai? Ma ke? Ami nha bo, nha ba turnera, gosi ki ten uma bandoma, N gosi, N ta ba-l gosi. Monti mudjer ten ki ta pensa-m asin. Pamodi, pamodi kel mudjer la ya tê, kel mudjer la ya tê sorti di sta, pamodi es amigas ta manda-u fotu, Ha, nha ómi sta li. Tanbê si ki N oja, é sô amanti ki N oja ku fotu di ómi ki ómi ka dissedu na Facebook. Ami n ka ten, ami n ka ten falta nenhuma, mis ami n ka ten falta nenhuma, nta kunpra, mi falta nenhuma, mi ka ten, falta nenhum dinheru ami n ka ten, kes mudjer di kabesa lebi li, ami n ka meste-s, pamodi se el é txoman, dje fla kes inosentexa la, kantu omi ki ta txoma, su kaminhu ta ranja otu omi, i si ki nu sta ba panha duensa ku no tudu, i si nu sta fika ku fama, monti omi ka tra nos bolotu na vez di di dia 14, mosinha dia 14 sima tudu dia, ki inportanti é pa bu ser filís sima bu é fetu. É ka inportanti pamodi dia 14 pamodi mi a sta ku mudjer, ami a sta ku omi, bu ten ki ta sta ku omi no. Kada ken ta un monti tanbe ki ten mudjer intu kasa tanbe ki omi ta ten un monti mudjer kasadu ku ki omi sta le kasa da mandi detal. Ta kumi, ta bebi, ta rabenta ku furku tudu. Mas si pa ta mudjer fladu mudjer intu kasa ka ta ra furku tanbe si. Nhos ta krok. Si omi ka tra omi pa truga un kuladera, ka nhos ta inda pa truga.

N ta bai, nen ka ta kusta na manhan, nen ka ta selebra nha festa la Purtugal. Ami N ta fla tudu mudjeris, nhos puxa un na kabesa, ka nhos straga nhos vida, talvês un dia, pamodi deta kome ka nada, avê nhos ta deta kome lingua radu, ta bandona nhos, avê nhos ta deta kome ku duensa, ku porkaria. Nhos kunpra nhos obu di plástiku, nhos santa na ku, ti nhos kóre ka nhos diskansa. Nhos fika dretu, ami N ka ta intxiga nha trabadju na paz di Deus xintinu na Kristu.

Amante dja pui dja manda foto na grupo de mon na sono ami dia 14 si ta ditu ku mulher ka ta durmi dia 14 si ta ditu ku mulher ka ta durmi ami neto dja jetu nka ta durmi foto di omi detadu mi na detadu riba di omi di tudu manera dja manda pa tudu ken da konta Munt algen ta vive pa pa gera Munt algen ata vive pa runhesa Kuse ku ta ganha bu sta mun algen ten si algen dja ba ter ku bo po po kel la mun ami kes mutibu mun dja la lonji mi nau nta pui Kuse ku ta ganha ku is ta manda fotu intimu di algen pamodi e ten mudjer pamodi kel ki kel la ami kel la kes tipu mudjer la nota zero si bu kre ranja bu algen. Ka meste mundu sabe mo si. Ranja algen pa bo. Pa ki ki algen meste sabe mo sta ku un algen? Kantu mas algen sabe di bu vida, mas pa fundu di posu bu bai. Menus algen sabe di bu vida, mas pa bu ser filis. Tudu algen kre pui na vesti bo ki pa sabedu ma bu ten algen. Abo kel algen é bo ki kurebi biku, bo ki pardil. Ningi ki pode ka tene.